Ok selamat pagi selamat betemu enggau aku iya nya Mamat dalam uhh dunya pengetahuan kitai. Ok nyadi aku uhh ba pun tu meri nama nya minta ampun dulu laban lama udah mantai kritip sekuntau laban. Nama nya enti kita meda video tu udah upload ko reh enti iya pecah pecah enti suara ne ento manah uhh nya meh kebuah iya aku lama ne ngaga video lama ne upload video uhh laban suara enggau uhh nama nya suara enggau video ba tu reh ba talipon ke kena ku diatu. Nentu maneh enda gambar enggau suara iya ka dep picit picit. Nya meh ku lama uhh enda ngaga tips ke tip enggau video ku tau agi tie up. Lalu uhh bisi meh mega meh te bukai ke enda ke kebuah aku lama enda upload. uhh video enggau nama nya video mutip ku tau kitai uhh tang iya nadai ngawa ukai ku pernah nengah besai uhh baka laptop aku laptop ku kena indi anek pecah nya nadai kena ngibit nya ku uhh okay nyadi baka sekali tu aku uhh ngerakam. ngena telefon sigi tok lalu upload ku pun ngena telefon tok agi udah ku edit edit ku engka enda lama laban aku enggai ke nama nya enda enda mayuh edit ku laban aku enggai ke video iya pecah laban kualiti nama nya kualiti kamera tok den pemanah kamera telefon tok ok. Ok nyadi tips kungkau kitai ke sekali tu taja kita meda ku ngena baju tu ok nyadi baju tu bisi kenangan maya sekula suba maya sekula lalu udah ku kerja pen uhh aku agi bisi belajar tu selain ari belajar kungkau aku bisi belajar macha art sien tu da nya meh laban uhh nadai nadai ukai ukai nadai da nya nadai tetemu ke. ke nama nya kenu belajar ke sama sama ke nya nih sama club uhh pia aku kebantai ngadan ti nitihka taun iya uhh nya sigi udah iya datai ba nama nya dan ke tinggi gek tapi to uhh agi baru mah mina iya label certificate label sigi nadai. Enda di upgrade aku haa nya. Enda di upgrade aku. Okay. Jadi aa kebuah aku ngena gari tu mega aku nyemai kitai meda sigi tips iya nya tips ke ke ulih dikena kitai ba kuntau aa ari masyaat sigi tu. Okay. Ari masyaat sigi tu tiap ulih kena kitai ba kuntau. Chunto iya. Ok enti kita meri sembah ku tau tau ok jadi ba sigi tu sembah eh keterubah iya uhh tips ke tu iya nya kuda-kuda kitai kuda-kuda kaki tu kuda-kuda kaki. Penting tau kuda-kuda kaki penting kitai kena ngarap ke tubuh kitai tu nakal ditu umbo orang okay tang kuda-kuda kitai pen sama mega uji kitai meda enti orang ke uhh kini laban ada orang ngawa ku eh laban ada orang ngawa ku chunto iya. Ku peda ke dau okay enda peda agi tundah ngadu ke mih rau. Okay kuda kuda tau okay kuda kuda tau sama enggau kuda kuda kitai ba buntal tau ha. Sama enggau ba untau. K. Enti kuda-kuda kitai tu betul ditanam kitai, betul ditanam kitai enggau tenaga kitai pen besai aaa kering deh nama nya tenaga kitai chuput reti iya aaa seluruh tenaga kitai engkah kitai ba kaki kitai.

Okey. Lalu sigi pula, enti kita nanam kuda-kuda kitai, okey, semina aaa kita bediri aja. Tang baka kuda-kuda tang kitai nadai kiah tenaga kitai ba kaki. Enti kita nembuak bisi bun bisi beza tang enti kita kiah tenaga kitai ba kaki bunyi iya.

Tau ke kitai usin kita sama ada spirit nyin tau ke spirit tu bala ulih. Tu udah datai hari depan hari depan nyamai laban dep peda kitai. Enti baka udah datai hari nya kitai ulih ke nya ke agi ke nya ke nya.

Alright ok nyadi nya iya tarik uhh tips uhh kuda kuda kitai baka ke sekali tok ok aku minta ampun ngagai kita ke uhh pia ke nama nya bisi aba bisi uhh siko peminat ati nya aya nama lama nak matai ke uhh nama nya nama sebut ati nya aya nama lama nak matai ke tips kumbau ke. Minggu nya kemari iya nanya. Udah nya, minggu nya kemari udah ku nyangut. Bisi iya aku nyau nama nya batuk. Nyau enda dapat ka ngaga mangku ujung minggu empai lama. Udah nyau sakit nyau ti nya nama nya batuk. Token agi bisi batu batuk. Okay. Nyadi sigi lagi uhh udah tu bisi padu aku mantai ke. Sigi agi tips tu kai, nya tips nendang au.